Bawipa min thangṭhatnak um ko seh. Tuchun caan hi ka dawt tukmi zeitik hmanh ah a ka kaltak lai, a ka thihtak lai ti zong i ka ruah lomi ka vapa Reverend Dr. Clifford nih a ka kaltak ni, a thlathum ni te si le zingka te khan ka hawi tot tate nih an rak ka leng, an rak ka thutpi, thlan rak ka campi le zingka te khan Pathian bia tete tlawmpal chimh kan duh sinatein mei a ra lo. Mah ca cun tuzan lei tu ah khan tlawmpal te Pathian bia vun chim ka duh. Le keimah bantukin va le nih a kaltak i zun a ngai cuahmah mi hna, nu le nih a kaltak i zun a ngai cuahmah mi hna, pa le nih a kaltak i zun a ngai cuahmah mi hna, chungkhar kan i ṭhen hna. Atu lio kan Kawlram cu tlangrai in kan zaw kan thi covid in kan zaw kan thi mahcun ral hriamhma in ruah lo pipi in meithal le bom le kuan in kan thi khattalei ah mangṭam in kan thi atu lio kawlram cu ngaihchiatnak le harsatnak kan ton ni lio te bak a si le tuchun caan zongah Hi tluk ngaihchiat kan ton ni ah keimah bantukin a ṭap cuahmah mi hna Pathian bia tein kaa khat hnih tal ka hnemh khawh hnga maw ti te khan Pathian bia te tlawmpal te ka von chim duhnak si. Bawipa sinah thla ka cam ta la. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Anung mi ka pa kai lawm e Bawipa na min thangṭhat na ong ko seh tuchun i nangmah nih na sermi ni a si e Bawipa 2021 Autobahn Rili ni Bawipa ngatap te na kan phak tar i ka pa tu chun caan he kan pa nih a ka kal tak nak thathum ni a si keimah zun ka ngeih i ka cal lo bantukin ka dawtmi ka hoi ka kong vialte vawlei cungah keimah bantukin ngaihchiami tampi an um. Cu vialte hna zong Bawipa hi ngaihchiatnak, ṭemṭawnnak le harsatnak in an luat cio khawhnak ding ca ka duhnak a si. Keimah zong ka luat khawhnak ding ca ka duhnak a si. Bawipa kan cai na timmi hi kannih nih kan thei kho lo. Sihmanhsehlaw na thisen in a cawkmi Na nunnak in a kan cawkmi, na dawtmi na fale hna caah kanmah kan minung ruahnak nih thei kho hlah hmanh u selaw nangmah nih a ṭhabik na tingin zeizong vialte khua na kan khan piak chakhat te kan i ṭhen nain chakhat te kan i ton rih ṭhan lai ca Bawipa kai lawm tu tu chun caan ah ka khat ka nih bia ka chim dingmi te hi nangmah nih thluachuahnak rak ka pek piak ko tiah fapa si so min in thla ka cam Bawipa ka Pathian Amen Dawtmi ulenau hna, tuchun caan ah Pathian bia tlawmpalte vun chim ka duh. Bawipa nih rem a ti si ahcun kan pa cu nan dihlak nan theih bantukin vui le a tong lo, thlan le a nei lo, ruak hna le um lo, le covid ruangah hohmanh i ṭhutpi kho zong a si lo le ka ca hin a fak tuk le thlacam tete, a thihni cam tete tal ahhin cun Pathian bia ka chim lai, Pathian nih a ka chimhmi tete ti te kha kai timhmi si le tuchun caan ah ka vun chim duhmi cu tuchun hi zei ni dah si tuchun hi zei ni dah si ti te kha bia i hal hna u si law atu ah bia kan i hal si ahcun a cheu nih cun tuchun cu zei hal a hau auṭaba neili si ko hme te kan ti hnga sihmanhsehlaw tuchun hi zei ni dah a si sam za le hlei riat kan rel si ahcun a hme kul le li ah Bawipa nih a kan pekmi ni hi zeitluk in dah a ṭhat! Hi ni ah hin i lawm u sih law i nuam u sih. Bawipa nih a kan pekmi ni a ti. Mah hi oi tang ahcun aw Bawipa nih a kan pekmi ni cu kan i nuamh ding si, Pathian kan thapṭhat ding si ti lawng kha ka rak ruat tawn. Sihmanhsehlaw tuchun ni caan te hi Kei ka caah cun taksalei cun lawmhnak ni kha rak si kho ti lo i ṭahnak ni, mitthli tlak nganak ni, zun ngeihnak ni, a bia zong in ka chim kho lo. Ka thinlung hi naam tein chun dih selaw, hmiak dih selaw, mah bantuk bak hin ka lung bak hi a puai. Minung sinak lei cun aa hruhphah khawh si. Kan hawinu pakhat cu ruah lo takin an pa nih tueitu in Jesuh khan ah a tlu le a kaltak le a thihtak tikah cu kan hawinu cu aa chawnh khawh si ti lo. An pa nih a kaltaknak kumhra si zongah chawnh khawh si ti lo. Phone kan chawnh zongah tlai duh ti lo. A solo rualchan zong nih an chuan kho ti lo. Ti le rawl zong ei kho ti lo. Mah bantukin kan theih bantukin Aizawl i hlasak minthang a rak simi Pi Lalsangzual i kan pa nih hlan ah a rak tuahpiak balmi te kha a dam lio ah a fa nih a thih tak tikah a lung a fak tuk i cu a lung fah tuknak bak khan a thih hlan ah khan a mit a caw a mit a cawk tikah khan zei hlah dah phuah ti ahcun ka ching nun hian hmu lo ma ila Ka thlarau nun in Lalpa cu ka hmu e ti kha a rak phuah ve. A thih hlan ah a mitcaw mitcaw thi zeitluk in dah fah lai. Kan hawinu pakhat nih cun phone a ka chawnh le tanta na sam hna nai hriat maw? Na hmai nai nai phiah maw? Rawl na ei maw? Nai hngilh kho maw? Zeitin dah na um? tiah a ka hal le minung ruahnak ah cun kannih nupa hi ti le nga bangin kan i ṭhen bal lo. Ca kan cawng ah kan cawng ṭi, phung kan chim ah kan chim ṭi, ca kan chim ah kan chim ṭi, khual kan tlawng ṭi, mi sin kan kal ṭi le ruah lo tuk i vun i ṭhen tak tikah hin thih thih uh, zei kan ti lai a har tuk hringhran ko. Sihmanhsehlaw tuchun caan ah dawtmi u le nau hna, Pathian a nung ko ca Bawipa min thangṭhatnak um ko seh. Kan Pathian hi kan mit in kan hmu kho lo, sinain kan pawng te um i kan chung bak ah hin a um i a kan kilven zungzal a thiang thlarau in a kan um pi peng mata cun samza le leiriat a me kul le lia tu chun i zei ni dah si tu chun i na ṭah ni zong si ko la tu chun i na ngaihchiat ni zong si ko la tu chun i nai lop lo ni zong si ko la tu chun i na sungh zatlak ni zong si ko la tu chun i na dawtmi nan i ṭhen ni zong a si ko la sihmanhsehlaw mah ni na duh lomi nih khan hlolh na duh ko la Kei zong cu Laimi li kan pa nih a ka kaltak ni hi keimah nawl sesel hlonh ka duh asilole a nun lio July ni chung kha kir ka duh sihmanhsehlaw Bawa hi rewind khawh zong si lo le zeihmanh kan tuah khawhmi um lo sihmanhsehlaw Baibal ca nih a kan cawnpiakmi cu thi kan ton ni zong kha Bawipa nih a rak sermi ni a si le kan i lawmh ni zong kha Bawipa nih a sermi ni si le tuchun caan ah zumtu hna cu kan i ṭhen sihmanhsehlaw a rauh hlan tiah Bawipa nih tonnak caan ṭha kan pek lai caah Bawipa min thangṭhatnak um ko seh le ka lungleng tuk ka celh lo caah uh, kan inn pawng te ah hin lungdon te ka tuah le mah cun thla ka cam le ca ka ṭialmi cu zeidah si tiah cun ka dawt tuk mi ka a u ka va te o Rapture ah ka dong te lo rauh hlan ah kan i tong lai ee van a kal ni cu cu lai ni li si ti lawng ka tial ko ee ma ta cun tu chun caan ah na va nih an thi tak ve maw na nupi nih an thi tak ve maw na fa nih an kal tak ve maw na chungkhar na dawtmi na nu le pa nih an kal tak ve maw a rau ti lai lo a rauh hlan te a bawipa Jesuh he kan i ton ṭhan lai ca bawipa min thangṭhatnak um ko seh Hallelujah! Voikhat cu Bethel ah thla ka cam. Oh, kei hi a ṭhi ka ciam tuk ee, keimah lawng. Te le fa nih le ka hring ve lo. Chungchuak faringmi ka nei lo. Thlarau fa te ti bantuk tete cu Bawipa nih ka pek sihmanhsehlaw uh, ka ṭhi cian tuk lawmam, ka lih leng tuk lawmam, thla ka cam. Mah cun Pathian Thlarau nih ka nunnak a zeidah ka chim ti ahcun ka fanu zumtu nun ahcun ṭhi um ṭung lo me. Hi kan taksa kan phawpi hin kan chungah a rawk kho lomi kan nunnak taktak Bawipa nih a chiahmi kha van ah a kal tikah van ah kan va nung le hi kan taksa chung i kan um lio ah vawlei ah kan nung a si ko. Mah cahcun kan ka vapa a cheu ca nan pavan, a cheu ca nan nau, a cheu ca nan pa, a cheu ca nan pu, a cheu ca nan saya, kei ka ca ka au, atu a van ah nung ko. Bawipa min chak ṭhatnak um ko seh. Hallelujah. Van in Bawipa nih a herh tiah cun a ka hmuh ko la. Mah ca cun ani van ah nung le kei hi vawlei ah ka nung. Mah ca cun zumtu ca cun thih taktak um lo le thi ti lonak zong zal van cungah kan i ton lai caah Bawipa min chak ṭhatnak um ko seh. A kal hlan ah uh, bia a kan rauhta mi a nunnak a ka cawnmi te cu voi khat cu rawl kan ei lai ka ti le Pathian nih a ka cawnpiak ee atu lio ah mu kan ram ahcun mu Mindat lei zongah siseh Thantlang lei zongah siseh Karen ram ah siseh Kachin ram ah siseh Kawlram ram kipah mu rawl ei awk nei lo tein mu zawngtah mu te hna hi minung hleikua hrawng an phomh le niphaw cu mahti cun banluak te hna an lak le an ei cu rawl ei awk nei lo tam tuk an um cu aw. Hmailio ah rawl ei awk kan neih ahhin nu kan ṭhathmuai thla kan cam ding si lo e ti. Mah cacun dir hna usih. Pathian nih thaithawh rawl ei awk a kan pek. Chuncaw a kan pek, zanriah a kan pek. Mah cacun dawtmi ti lai kha ten a din khawhmi kha Pathian thawng na ka si cu. Rawlka kha te na dolh khomi ka Pathian thawg si cu aw. Kan hawinu pakhat cu ka lu fak te le aw paracetamol pakhat te a dolh le aw a dolhnak laan cawng ai pal sual a chi ko cu. Mah ca cu kan pa nih a kan cawnpiak takmi cu Pathian rian kan ṭuan zumhnak in kan nu. Thaithawh zanriah ei awk kan neihmi hi Pathian a ṭhat tuk ruang a si. Mah ca cun rawl ei lai hin ṭhu hna hlah usih dir usih ti le rawl ei lai hin cabuai pawng ah kan dir le a caan ah cun hallelujah ka chungte na chuah cun hallelujah hallelujah ka ti Bawipa tu chun rawl ei awk na kan pek ta kai lawm tuk e tiah Pathian sinah thla ka camtu Mah chan chung dawtmi rawl ei awk na neihmi kha phaisa na neih ruangin na cawk khomi si lo. Pathian nih an zaangfahmi a si. Rawl ei awk tampi um ko nan mu kan zawt ah khan kan dolh kho ti lo cu. Mah ca cun na dolh khawh rawl ka thawtnak na neihmi zong kha Pathian thawng a si. Mah ca cun tuchun caan ah Pathian bia ka chimmi a theimi Nan dihlak tein ti hlai khat te na din kho, rawl ka khat te na ei kho khi Pathian velngeihnak a si ti law Bawipa khan rak i lawm ve ti kha chim ka duh. Mah cun mu Bawipa nih zeidah bia kan cah rih tiah cun luang an hlei nih a me sawm thup le pahnih turun me te na nan thinphang hlah u tu sungei ru Maciaucia nih turun me tete na nan thinphang hlau a kan ti. Pathian fale kan si a turun kan si. A thisen in cawkmi fale tete kan si. Kan ni cu kan thin a phang peng ko. Atu kan ni reng kuna khua kan sa. A cana bom pua thawng kan thei. A cana meithal thawng kan thei. A cana inn chungah an lut le o an tlaih hna le. A hi ting zakhat in rak hlam u hei ti bantuk tinglei nga rak hlam u hei ti bantuk si. Zeitikah dah kan innka hi dok dok dok dok an rak kik lai kan ti. Va le um lo le bang ka nu lawng le bang cu zeitin dah khua ka sak lai ka ti le. A har kho tuk e. Asinain mu Bawipa Jesuh nih khan bia kan ca ta le lungam an hlei nih sawm thum le pahnih ka turun me tete na rak ti la u a kan ti caah Bawipa min thangthatnak um ko se. Mata cun Bawipa nih a kan kilven peng ko. Philippi a ngan pali a hme pali a Bawipa chung i nan nunnak ah khan i lawm zungzal ko u ti kan duh hna. I lawm u tiah ka nolh rih ko lai a ti. Bawipa chungah i lawm u a ti. Tu chung caan ah hin Na chawva nai lo sia cun na chawva kha a dih kho. Na inn lo ah nai lo sia cun inn a kaang kho. Thlantlang na inn lei kuab a kaang. Inn neitu zeitluk in dah kan lungfah lai. Kawlram ah inn tam tuk a kaang. Minung an nung bu bak in an thi thluahmah, kaang thluahmah. Mah cun inn le lo ah kan i, kan i rin sia cun kan mitthli tla lai kan chawva kan i bochan si ahcun kan mitthli tla lai kan fimnak kan i bochan si ahcun kan nunnak a dong ah kan kaltak khomi um lo vawlei cung i kan chaw kan va kan neihchia kan zeizong vialte hi zeihmanh kan ta um lo bawipa nih a kan hlenmi si ka pek khawh kan timi zong khi mu bawipa nih a kan zaangfahmi chung i kan pekmi a si Mah ca cun kei kan nunnak nih a pemmi cu mu keimah i a chene atu ka sining ah zeitin hme kai lawm kho la kai bochan tukmi ka va ka ta can a simi ka pa can a simi ka nu can a simi ka u can a simi ka hawikom can a simi kai bochan tukmi um lo tikah zeitin me kai lawm kho la ka sining ka chene ka zoh tikah cun minung zohnak ah ka nau ta tuk zei ruangah mah lawng um timi hi mu ka thin hi a nau tuk a tla tuk thluahmah Ka lung i um ning si ahcun ei nomhnak le taye timi ahcun kal ti lo ṭha la. Asinain keimah bantukin ngaihchiami sinah cun va kal i thla va campiak ding. An nunnak ah Pathian ti a halmi an um si ahcun an thlarau va nih a kal ve nakhnga cawnpiak ding. Pathian lei ca cun kar ka hlang lai. Sihmanhsehlaw vawlei ca cun ka nunnak ka ke he ka kar hang bak ti lai lo tami ka lungah um dan si sihmanhselo bawipa nih lam ra kha hruai selo bawipa nawl tu kha va si ko selo keimah ka chi nih cun lawmh kho selo tu zan caan ah nan ding lak te na nunnak ah khan lawmh khawh lo caan tam ve lai sihmanhselo bawipa nih i lawm u timi cu amah jesuh ah khan i lawm u kan ti ca bawipa min thangthatnak um ko se zei ruangah dah kan i lawm lai Bawipa Jesuh nih kan sualnak vialte aiawh. Vailamtahnak kan caah nunnak a pek i a thisen in kan sualnak a ṭawl i vailamtahnak ah kan minung nun kha Jesuh he khenche a si. Hellram innka kha ai khar i vancung innka ah kan hawnpiak i vawlei ah kan i daw cukmak kan i ṭhen nain van ah ai tong ding kan si caah Bawipa ah khan i lawm hna u sia kan ti. Mah ca cun keimah bantuk in mitthli tla cuahmah mi, ngaihchia cuahmah mi nan um si ahcun nangmah na chin i na bo ah na fanu na tefa ca maw zei zei maw ca khan harsatnak na tong zong si ve ko lai sihmanhsehlaw a che a ne le nangmah sinak ah khan nai lawmh khawh lo zongah bawipa cun i lawm ko si bawipa min thangṭhatnak ong ko seh mitcaw mi tampi hna lakah mit kan hmu kho na chet mi tampi lakah hna kan theih kho holh kho lo mi tampi lakah kan holh kho a thi mi tampi lakah bawipa nih nunnak a kan pek rih Bawipa nih a kan dawt tuk cahin Bawipa sin i lawm rih ko hna usih ti kha chim ka duh. Cun sam za le hleiriat a me lei sari ah ka thi lai lo ka nung lai i Bawipa nih ka ca i ṭhatnak a tuahmi kha ka chim peng ko lai a ti. Mah ca cun kei le bang cu motor accident in thi ding ka si cang. Voi hla bak media operation ka tuah cang. Ka lungmit le ka ni chukhan ah ka tlu le ka thi deng. Philippines ah ka kal le ka thi deng. America na kan kal le Dallas khua kan phak lai Nazi panga dua accident kan si le kan thi deng hoi voi tam tak ka thi deng peng sihmanhsehlaw ma samza le hleiriat me lei sariah ka thi lai lo ka nong lai i bawipa nih ka ca i thil ṭha tuahmi kha ka chim peng ko lai ka ti Mah cacun tuchun caan ah mu dawtmi ule nau hna Pathian a ṭhatnak kha pakhat hnu pakhat rel hna u silo van lei zau hna u silo vawlei kan khual tlawnnak hi cu a rauh hlan ah kan kaltak ding sile van lei kan zoh cun kan i nuam kho lai Bawipa min thangṭhatnak um ko seh Jeremiah angan parha ame kul le thum te khin keiman i thazang ka lak tuk ca ka vun rel ṭhan duh Maw Bawipa, minung nih a zulhmi a lam hi amah nih a thimmi an si lo i a nun chung i a kalnak lam zong hi amah nih a ser khawhmi a si lo ti kha nangmah nih na hngalh. Maw Bawipa, minung nih a zulhmi lam hi amah nih a thim lo ee. Ka boah ka nunnak ah ka zulhmi lam hi keimah nih ka thimmi a si lo ee. Vawlei cungah ka ṭi bikmi cu nunghmei si si a dawtmi ule nau hna. Nunghmei khi ka zaang an fak tuk tawn e. Keimah nunghmei si ka duh lo e. Mah ca cun nunghmei zong rak ka ti la u Jesuh ka va si Jesuh he kan um ti ka tinak a si le Asinain ka duh lo bikmi le ka ṭih bikmi job nih ka duh lo bikmi le ka ṭih bikmi cu ka cungah a tlung ti bantukin ka duh lo bikmi le ka ṭih bikmi le kai thim lomi va nih kaltak chekhat te kaltak bu zungzal kaltak cu si lo le ka va nih a ka kaltak tikah hin ka thimmi lam a si lo ka kalnak lam hi ka ser khawhmi zong a si lo Mah cahcun kei hi thaizing kong zong zeihmanh ka thei ti lo. Tuzan ah zei ka can lai zong ka thei ti lo. Sihmanhsehlaw kaa khat hnu kaa khat, thla khat hnu thla khat, zarh khat hnu zarh khat, ni khat hnu ni khat, kum khat hnu kum khat. Anazi ṭem in Bawipa nih rak ka ruai selaw amah sunparnak ca si ko seh timi te kha ka vun chim duh. Mah cun A donghnak ah Baibal caang pakhat te biathlam a ngan kul a khat a me pali an mitthli vialte kha a nawh dih hna lai thihnak um ti lai lo ngaihchiatnak le tahnak le fahnak zong um ti lai lo thillun vialte an kal dih lai vancung ah cun kan ṭap ti lai lo kan fak ti lai lo kan i ṭhen ti lai lo kan zaw ti lai lo zan um ti lai lo Innka tawh hin a hau ti lai lo. Cutluk a nuamnak vancung Bawipa nih a kan tuahmi kha zumhnak mitthlam in kan hmuh khawh ko. Mah cacun tuchun caan ah keimah bantukin zun a ngaimi atu ah ka rel le riankhun ah keimah bantukin vale nih a kaltakmi hi inn riat inn kua ka hmuh. Tuchun i a thlathumnak si cang le Bawipa a thlathum chung ihkhun chungah ka ṭap cang. Kan i pumhnak ah ka ṭap cang, ka Bethel ah ka ṭap cang, ka lungdon ah ka ṭap cang. Keimah bantukin mitthli ṭhami inn ah hin kalnak nawl ka pe cang law an inn te hin va kal ning law Thlarau Thianghlim nih keimah na ka hnemh bantukin a hnemh nana kha kalnak nawl rak ka pe tiah khan thla ka cam. Mah ca cun Bawipa nih remti si ahcun tuchun hi a ṭhathumnak si cang le nikhat te kan nunnak he kanmah phaisan cawk khawhmi si lo ruangah nikhat te kan nunnak hin zeidah ka tuah lai zun a ngaimi nuhmei simi ngakṭah simi ei awk nei lomi lungro theimi hna van hemh ding kha bawipa nih kan nunnak kha man a ka duh ti kha ka vun theih tikah kai lawm tuk le keimah bantuk zun ngaimi hna minung nih a kan hnem kho lai lo pastor zong nih a kan hnem kho lai lo Hawikom tu zong nih a kan hnem kho lai lo. Asinain a kan hnem khotu, a kan kaltak bal lomi cu Bawipa Pathian Jesuh le Thiang Thlarau Pathian, Pa Pathian lawng a si. Mah ca cun mu, ka Pa rak umpi ko. Bawipa rak ka kaltak law, Thiang Thlarau ka chungah nangmah rak cawlcang ko ti khan a kan umpi peng ko nan mu. kanmah nih khan kan theih kho tawn lo le theih khawhnak rak ka pe lo ka thlarau mit rak ka daiter ti te khan bawipa jesuh long long hnangam tu si hoi lokom nih kan riak tu zan hoi na chu kai lom tu ke pidari le suite nih an ka riak ate suite nih kan riak siang siang nih kan riak min min nih kan riak chuna ni ni te ni ni te an ra than ra ka champia Doctor pate an ra. Mah tete cun hawi le kom nih thla kan campiak. Asinain ni chia cu an ka riak kho lai lo le an lawi caan a hau te lai le cu teke keimah lawng ka bo a si tikah Bawipa nih dah kan hnemh lo ahcun a har tuk la. Mah ca cun nan ni cio zong uh, minung nih sau, saupi tatak an kan hnem kho lai lo. An inn cio ah an rian cio a um i an tlun caan tikah kaltak bal lomi Jesuh Pathian nih rak in hnem ko hna seh timi kha chim ka duh. A donghnak bik ah uvan a kal hlan ah bia kan i ruahmi cu a u Genesis angan paruk kan rel tikah cun kan Bawipa Pathian nih dakaw minung cu nan sual tuk le ei la u timi kha nan ei le nan nunnak cu kum za le kum kul si ti cu kum za le kum kul ka nung lai ti te khan ruat ka ti le ei a si kho lo Samson kua a peh. Moses nih a chim kha minung nunnak cu kum sawm sarih a si. Kum sawm riat a si cun retheihnak lawng a khat ko kha ti. A ziam ah cun nai lak ah cun atu sawm sarih le kum thum na si le na tatta na dih cang ko tung me na ka kal tak cung tang cang tung lai a si kho lo na lungput kha thleng lo kum za le kum kul nun ding kha i tuak ko lo ka ti asinain no a ka ti la Bawipa nih kum sawm sarih tiang ti a tat hmanmi sawm sarih le kum thum tiang vawlei ah khual a tlawnter le anih cu vancung a inn te kha a sak dih cang le pakhat te tawi ten ka chim rih duhmi cu keimah thazang ka ngahmi Dr. Yumki cu naite khan a thi ve le mah khan phung a chimmi ka ngaihmi cu Ka Khrihfabu pakhat pastor pa hi a nupi a thi. Mah khakha thlan an vui thlang ah a tlinnak ah a fale he an va kal le an va zoh tikah fale kha an ṭap tuk le phaisa pek le chawdawr ah va kal u ti hna le a hlemh hna. Amah kha thu le a lungrawk tuk ve le an nu kha ngai tuk ve le celh ti lo le ṭhutdan pakhat bung a tlu le hat a ṭap bakhan a thi. Mah bakah cun vancungmi pathum an ra le vancungmi pathum nih ka kehlei le ka orhlei in an ka hruai le vancungmi pakhat nih lam a kan hmuhsak le mah cu motor lam bantuk highway a nganpi kha kan kal le kei ka hmuh dan cu vawlei in vancung hi nikhat kan rau a ti mah bak cun kan kal i bawipa jesuh ka hmuh a thi ciami van a kalmi hna ka hmuh vancungmi hna ka hmuh mah ah cun david siangpahrang ka hmuh van ah cun ahohmanh nih an ih mai si mai si ti meisat hau lo in automatic in pathian nih fimnak kan pek le e david si ka ti le david kha ka vun zoh i kai lawm tuk ma cun lung in an chih a thimi city ven kha ka hmuh e city ven an in lung in in chih li o khan fak tuk maw ka ti zei nemmang fa la vanlei ka zoh i bawipa jesuh sunparnak ka hmuh le ka fahnak zong ka thei nemmam lo e kai lawm tuk e a ti le ma ti mar tari a thi khomi kha city ven kha ai lawm tuk e ti tlawmpal ah khan ka nupi thlanga a thimi kha ka pia u ka ti le ka nupi kha bawipa jesuh nih a ka pia le kan nu cu ka vun hmuh le ai to tuk ti cu Cu kan nu cu kut ka tleih ka ti le kan nu nih rak ka tlai rih hlah na rian ai lim rih lo vawlei ah chakhat te na ṭum rih lai va na va nih chakhat te an in hmuhtermi si ka fale an ṭap tuk an ngaihchia tuk le an nu keimah hi van chungah kai nuam tuk timi kha va chim hna seh ti kan duh ruangah chakate kan in auhmi si em ti mah tikah cun an nu nih kuttlaih a timmi cu a kut a peknak an nu nih kan tlai kho rih lo ee vawlei ah na va ṭum rih la na fale na va zoh rih la pathian rian na ṭuan rih la na dih takin na ra lai ti le kut tlaih a ka duh lo sinain kan nu kha ai duh tuk ee ti Jerokli nih cun zei a chim ti ahcun vancung khuakong theih a duh le kum sari rawl uli bawipa nih a theihtermi van ah cun Pa papoh hi peruk le lenmah pahnih an si ti nu papoh hi penga le lemah pariat kan si ti mah di ahcun kan sang tuk le pangpar cung kan kal mani an i lawm tuk pangpar he kan i chon saram he kan i chon vawlei i a ummi vialte hi vancung ah um dih ve ti cu bawipa min thangṭhat na um ko seh kan pa hi mu tu a van ahcun pangpar a tu tuk le mu a thi lai a khan pangpar tete tuai in kul le in nga phawt mat Siahme pangpar matin na tuah peng ka ti ani a nunnak ah khan van kal ding a rak si tang ca a lung a le tuk le pangpar rak tuah ka si le vancung pangpar dawh tuk nak ah ai chok lai le ani nih cun a thei ti le nem mam lai lo nan mu keima nih khan ka ngai tuk lom ma amah lo nun hi chu mu Nun sullam a nei zong in ka thei lo. Rawl hi zeitluk thawm an sal ci te um lo cu kan dolh khawh lo bantuk a si. Ka huamnak vialte zei zong vialte a tla dih sihmanhsehlaw Pathian caah cun nun ka duh rih ko. Zeicahtiah cun khapa uh, Yungki Chu i a pa tor pa kha an biakinn ah tan si a tuahmi nu i a inn kha an zoh tikah khan van a inn ṭha tuk a ti mah cun Khrihfa upa hngal nawnmi cheuhra cheukhat naa pe kho nawnmi marum nawnmi cheuhra cheukhat pe kho nawnmi ai te kho nawnmi a inn kha ka zoh tikah mah tan si a tuahmi nu inn kha ṭha deuh le Khrihfa upa inn deuh kha a chia deuh ee ti ma cun kei ka inn ta ka ti le ka inn kha an vun ka piah le ka inn bak cu khi a dum a cung a cung di bak khi ai ci lo mo pathian zia ka inn hi a ci lo e zia bat hi zeitin na ka um la ka ti le na rian nai lim rih lo vawlei ah va kal lo kan fial mi rian kha va tuan rih lo ma di cun inn di ci di tikah khan kan i lak lai e kan in lak te lai e ti Dawtmi u le nau hna tuchun caan ah vawlei inn le lo cu kan kal tak la kan neihmi vialte kan kal tak la van ah ro khong hna usih law van ah inn sa hna usih van kan inn vampang a dih lomi a ci a dih a di ci lomi hna a si cun kan ning zak tuk ve te lai mah ca cun bawipa nih a kan fialmi riat cio kha inn chungkhar zoh khan a kan fial zo sa ko la khrihfabu zoh khan a kan fial zo sa ko la Evangelic kal ah kan fialmi zong si ko la, sifak le theibawmtu dingah kan chiah zong si ko la, a kan fialmi tete kha ai dang dih le cu a kan fialmi tete kha ṭha tein tuah hna u silo. Kan inn van ah ai lim tikah Bawipa nih a kan lak la, kan nupa te kan zawtnak ai khat bak. Kan zawtnak kha kan taklin kha za le pahnih pathum veve si ka kut ka ke kik nih ausi jin kha kan sangah kan lak le durli pakha ka dawp rua ka zual tuk asinan kan pa a thi dih bak i thi ve ding si asinan kei va ne ka in ka sak dih rih lo ruangah bawipa nih rian ṭuan rih se tiah ka nunna a ka zuar rih ma ca cun bawipa nih a ka fialmi te atu rengkon ah cun house of praise revival fellowship in kan i pum le uh, Ni thiar thla kan cam le Bethel ah Kawlram caah Kawlram raltu mi hna ca thla cam a ka ti. Pakhat le pakhat karlak i rem lo ding bantukin bek phunphai, bek kiak kuai, Bethel ah chim am ammi pawl ca khin thla cam law ka ti. Minung hi a ṭha ngaimi kan lo le o hawi kong pakhat le pakhat karlak i rem hna la sati bia ka hitite i koih a hmangmi kan um. Mah bantuk kha Bawipa nih a duh lo. Mah ca cun Bawipa nih a ka fialmi cu pakhat le pakhat karlak dawte remte in um khawhnak ding caah thlacam law Kawlram meithal puan lakin a daih i namte zan man ah nu pakhat lawng duh tawk in kan i chok i zan mui man ceu bantukin a si dingmi revival a tlung dingmi Kawlram ca thlacam vawlei cung dihlak ca zong a kan kaltuah ṭhan te lai a caan a zatin a ka ti Bawipa min thangṭhatnak um ko seh Mah cacun kan pa cu sawm sarih le kum thum ah kan kaltak le atu a suro mai sui sui. Hlasak ah cun a mak bak ka timi si Pathian zong a duh tuk. Ni sarih rawl ulh chel, ni thum rawl ulh chel. Bawipa sinah ai pe tu Laimi te si ko nan Lai holh a thiam lo le poi deuh bak sihmanhselaw a sak kho te tok te khan a vun sak lai le kan pa Reverend Dr. Clifford cu kum sawm sarih le maw kum sawm riat karlak te ah Reverend ṭial uk nih a phuami hlate bak khan a nunnak a ka liamtak le Bawipa nih caanṭha kan pek si ahcun mai thla ah mai thla November nili ni ah Pathian bia a ka cawnpiakmi tete tlawmpal uh, keimah bantuk zun a ngaimi hna kan rak in hemnak dingah ka rak chim ṭhan te lai Pathian bia in i nem ko hna usih Bawipa sinah kan harsatnak chim ko hna usih Thiang Thlarau nih rak in hem ve ko seh timi te ka ka duh kan dihlak ca bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh amen hallelujah tami mai sui sui kum som sari le mo kum som riat kan sak piak ko ne lo chisu te mai chuma lu de loka ede li thi cha le

Hallelujah. Kan i lawm tuk ee. Kan nunnak a tawi tuk cang caah khan Jesuh tong dingin i ralring hna u si. A rak ngaimi vialte nan cungah Bawipa nih thluachuah in pe hna seh. Amen.
Amen. Amen. Jesuh tumare. Yao sen thiang sen kong hi bi ba se. Oh.